nyũmba itũ ũyũ nĩ jn kariũki oro rĩngĩ twarie cia ndũire itũ tondũ ndũire nĩyo muoyo karega nyina gatihonaga na na ngwĩciria ngona haha nĩho twagĩrĩirwo nĩ kwanjĩrĩria no hatikĩrĩ ũndũ tũtirĩ acerere reke twarie cigana ũna cia karĩ ga nyina gatihonaga tondũ hĩndĩ ciothe ũndũ wothe ũkĩanjia rũgendo rũkĩanjia rĩ mũndũ nĩ akoragwo akĩmenya kũrĩa arathiĩ ona mũtumia agĩa kĩanjĩrĩria kĩondo rĩ ũngĩra mũtumia ndumĩra kĩondo kĩhana ũna rĩ rĩngĩ no akorwo nĩ nyamĩkwa kana akorwo nĩ kondo ka nyeni o kĩondo kĩrĩa gĩothe ciondo nĩ mĩthemba mĩingĩ ndiĩ cimenya ciothe na arĩa ingĩũria nĩ mathire imatha no kĩondo mũtumi nĩ amenyaga kĩarĩka gĩgakorwo gĩ kĩondo kĩhana atĩa ona kĩondo gĩkĩ tũranjĩrĩria maũndũ maya tũreka ndũire ĩno itũ tũracokia muoyo nĩ tũramenya ĩgakorwo ĩhana atĩa maũndũ magaikara atĩa twarĩkia tondũ ndũire nĩ yagĩrĩirwo nĩ kũhe ciana, athuri, atumia, yuthi gĩa kũrĩa, ĩmahumbe, ĩmahe mawĩra, matũre, matũre. Ndũire nĩyo ĩtũrĩtie okorwo nĩ ya hĩndĩ ĩyo wonaga. kenya mokire gwaka reri 1900 na kũu ũguo na ĩkamatũria ndũire yao makahũra biacara magaetũria magathomithia ciana mageka maũndũ manene mũno na ndũrwa mona maũndũ-inĩ maitũ atĩ magĩũka ndũire yao nĩ maiganĩte tondũ ndũire nĩ ruo rũnyondo rũrĩa andũ magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩonga nĩyo ĩtũirie andĩki ta Ngũgĩ wa Thiong'o, Achinua Achebe arĩa tũtũraga tũthomaga a Afrika nene mũno, tondũ mena ũndũ wa kwĩra thĩ, tondũ ndũire yao nĩ ĩmahete wa kuga, tondũ rĩu rĩ ũngĩgĩtuĩka ndũrĩ ndũire rĩ, ũrera mũthũngũ ũrĩa atũraga akwĩraga agũthomithagia rĩ, ndũrĩ ũndũ ũramwĩra, ndũrĩ ndũrera mũndũ ũcio kana mũndũ wa indi ũramwĩra ũrĩa atũraga akwĩraga ndũrĩ ndũramwĩra no ũndũire waku na ndũire yanyu na maũndũ mayo na philosophy ciayo no ũthiĩ ũgathomithie thĩ na thĩ nĩ ĩgweterera tondũ nĩ yũĩ ũcio nĩ ũndũ mwerũ ti ũndũ yũĩ rĩu ĩ wega ũkiumagana mũciĩ na wega ũngĩaga kumana mũciĩ ĩ wega wage kuma na mũciĩ no ũkorirwo mũndũ e cũkũra ya ndũire cũkũra ya ndũire na ngĩaria ũhoro wa cũkũra ya ndũire ndĩraria ũhoro wa rĩrĩ ndoiga no ũkorwo ũrĩa wonaga kahĩĩ no koime mũciĩ kena mĩaka ona kairĩtu kena mĩaka ta ĩtano koige nĩ gathiĩ gathiĩ o Nairobi koige kana o Thĩka kana o taũni ĩrĩa ĩngĩ koige nĩkuo gathiĩ rĩu kana kau rĩu gatirĩ mũndũ ũrĩ gokeragia atire mũndũ ũrĩ kahumbaga atire mũndũ ũrĩ kaheaga irio rĩu nĩ kana kau nĩ destitute nĩ cũkũra na nawe ũngĩũrĩra ndũire yaku rĩ nĩ ũgũikara wĩ cũkũra ya ũndũire ũngĩũrĩra rũthiomi rwaku rĩ

nĩ mokĩrĩte na mwĩtĩo mwerũ rĩ wa rũthiomi rwao rĩ ciana na andũ agima rĩ andũ aya a gĩthũngũ rĩ kamatainaga tondũ ndi- ndi- ndiguaga makĩina nyĩmbo cia gĩthũngũ ndiguaga makĩina gũcia no gũthikĩrĩria mathikagĩrĩria ũrĩa twathikagĩrĩria tene hĩndĩ twatũraga tũthikagĩrĩria nyĩmbo tũiga hey hũrĩra kenero jazz hey hũrĩra ithuĩ hĩndĩ itũ tũiga hey hũrĩra japanese boy tũrwĩmbota tũu ũguo rĩu wagĩthiĩ karingano no no icio rĩu tũra- tũrageria gũcindacindana nũ ũĩ nyĩmbo nyingĩ cia kuma na nja no rĩu gũtirĩ ũguo rĩu gũtirĩ ũguo wathiĩ mũgithi maũndũ nĩ mega gwĩtĩĩra ndũire na rwario rwaku rĩu nĩkĩo wonaga rĩngĩ nĩ- ongorwo nĩ nĩ- nĩ ihiko citũ ongorwo nĩ yuthi tondũ nĩ hũtu ndĩrĩ na ndũire tũtingĩhota ona meciria mao tũtingĩhota kũma control tũtingĩhota tondũ matirĩ na mũthingi ũndũ wothe nĩ mũthingi na mũthingi nĩguo wega ũcio umaga na mũciĩ handũ hena mũthingi mwega handũ hothe hena mũthingi mwega rĩ njama nĩ ciarahũkaga athuri makarahũka atumia makarahũka yuthi ĩkarahũka

ũmathomaga o mũthenya na ona ũngĩrora mabuku maingĩ tũthomaga andũ acio ti kuga atĩ nĩ mathiĩte atĩ thukuru magathomera kwandĩka aca athũngũ acio kana andũ airũ na kũu kana andũ a india aca nĩ mũndũ tondũ ndũire yake ndũire yake nĩ amĩtĩĩire rĩu aratũhe ũhoro kũringana na ũrĩa kĩrĩa arutĩte rũnyondo-inĩ rwa ndũire yake

no guo niguo gukahana maundu riu mothe moke me multiplied wone maundu maingi muno thukuru guthomithia gikuyu gwika maundu maingi muno teciria uhoro wa mabururi maria maikarite thi magayane Afrika kuria Berlin 1884 bururi ta Faranja Britain Germany mabururi mau ni mwarwario rumwe ni maruriri rumwe rumwe rumwe o bũrũri-inĩ wa rũgongo nĩ wathiĩ baranja kwaragio kĩbaranja kĩndũ kĩngĩ gĩa gũthomwo kũu no anga another na m- nĩ mathome language ĩngĩ mũndũ akĩ- akĩmenye language igĩrĩ wathiĩ baranja wathiĩ njeremani taguo no rĩu o moka gũkũ mokire ma- matua gũcora mĩhaka ya abirika magĩtũtukania magĩtũtiga rĩu gũkũ tũ- tũmenye ũrĩa tũgwĩka rĩu koguo no nginya tũgĩe na mwĩcirĩrie mwerũ nĩgetha tũmenye ũrĩa tũgũikarania teyũrie ũhoro wa mabũrũri mangĩ rĩu ningĩ ũthiĩ woe mabũrũri mangĩ ta sweden woe denmark woe switzerland mau nĩ mamwe marĩa meigweta nĩ kũrĩ mangĩ maingĩ mũno mabũrũri mau matatũ waigua ndagweta rĩ gũtirĩ ona ũmwe ũkinyĩtie population ya mũgĩkũyũ ti ya kenya nyita wega ya mũgĩkũyũ na mabũrũri mau maheaga ciana ciao irio makamahe thukuru makamahe thieta thinema kĩĩ gĩothe nyĩmbo ciao maũndũ mao mothe acio matirikoya gũthiĩ hollywood ati kana gũthikĩrĩrio ya mũthũngũ wa jeremani aroiga kana wa amerika aroiga aca methikagĩrĩria o magathikĩrĩria ciana ciao tondũ ndũire yao nĩ ĩra ma provide nĩyo nyina wao rũnyondo rwa nyina wao rwĩ na iria rĩa kũigana mwana na mũndũ ũngiuma na njĩra tondũ na mabũrũri mau nĩkuo tũgĩthiaga kũhoya nĩ matũ- nginya gũkomberwo nokuo tũthiaga gũkomberwo ngo nyingĩ nokuo tũthiaga kũhoya mbeca tondũ wa kwĩ- nĩ metĩĩire ndũire yao rĩu ĩ agĩkũyũ tũrĩ aingĩ ũrĩa tũrĩ aingĩ rĩ

cũkũra wa ũndũire maũndũ maya mothe ona no korwo mangĩathirire tene na no mathirĩte korwo ndũire tũtiateire tondũ ndũire nĩ ũĩ kwĩyerũhia tene ndũire nĩ yerũhagia gũkagĩa ituĩka eh, maina makanengera mwangi makanengera ũirũngũ na arĩa angĩ bũrũri ũkerũhia bũrũri wa gĩkũyũ ũkerũhia rĩu twatiganirie koguo ndũgĩrĩgĩte kwĩyerũhia tũtiũĩ na maũndũ marĩa mangĩeheretio magathira no mahinda maya wona twacokanĩrĩra rĩu ningĩ maũndũ tũke tũgĩe na maũndũ mau macoke rĩ bũrũri wa gĩkũyũ wĩyerũhie rĩngĩ tũgĩe na cultural review bũrũri witũ wĩyerũhie ciana citũ cione gĩa kũrĩa itige gũtũra bara itige gũtũra mũng'etho tũgĩe na kũgĩa tũgĩe na muonere mwerũ wa maũndũ tũhote kũmitire thĩ nayo tweterere ĩũragi arĩa nao nĩ atĩa maroiga tũgĩkinya metha-inĩ tũtirathiĩ kũhoya twĩna ũndũire witũ atumia aitũ mena gĩa kũrehe nĩũĩ atumia a gĩkũyũ nĩ moĩ kwĩyethera nĩ moĩ gwĩciria ndigũ cia kwĩ ngoi cia rwĩmbo nene gũkĩra atumia aitũ na irĩtu aitũ maũndũ mau mothe ciana citũ tũcoke tũrekererie ciana itũre bara itũre bara na kĩeha atĩ gũtirĩ mawĩra na rũnyondo rwa ndũire yao

Ũgĩkũyũ nĩ ũrĩthiĩ ndũnyũ. Amwe aitũ mũrathikĩrĩria marĩ o muoyo nĩ tũrĩtwara ũgĩkũyũ ndũnyũ, kana nĩ ũthuri witũ ũrĩa maũndũ tũramatua, kana nĩ wanake na ũirĩtu, ũthingu wa ciana citũ, kana nĩ ũthingu wa mĩciĩ itũ. ukinyanĩru wa mĩciĩ itũ nĩ tũrĩ ũtwara ndũnyũ na andũ nĩ marĩgũra moige nĩ kũrĩ andũ metagwo a gĩkũyũ maikaraga harĩa mũhuro wa kĩrĩma kĩrĩ nyaga na nĩ moĩ mathĩna ma yuthi matatuagwo ũũ kana ma mĩciĩ matatuagwo ũũ tondũ ngai witũ ndĩrĩa tũtiganĩria nĩ ngatho ke tũkinyie hau tũtigĩrie njaũ sambaca message ĩno

tũkorwo tũkĩona ũndũ ũyũ na o tũkĩnyitanagĩra na andũ arĩa angĩ bũrũri nĩgetha ũkunderu wa meciria ũthire tũtige gũtũra twĩciragia no tũhoire o rĩngĩ ũyũ nĩ JN Kariuki nĩ ngwendete nĩ nyenda rũrĩrĩ nyũmba ya mũro thayũ thayũ thayũ nyũmba ya mũro nĩ ngatho